Ой, исәнмесез. Хәерле көннәр. Сез килер алдына әзрәк хыялланып алдым, диеп. Минем исемем Алсу Максымҗанова. Мин сезне Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең бинасына Чакрам, безнең бу бина Островский 2 урамында урнашкан. Без аны үзебез үзебезчә дом 2 дип йөртәбез. Чөнки ул безнең иҗади өебез. Иҗади тормышымдагы бик мөһим җир дип әйтер идем. Менә без хәзер репетицион залда, менә шундый безнең репетицион зал. Бу безнең станок. Менә Без монда бибез, безнең монда иҗади э, ачышлар, биюләр куябыз, программалар куябыз. Э, артистлар монда бик күп вакытларын үткәрәләр. Балет артистларының тормышы, эш, эше, вакыты сәгать уннан башлана. Һәрберебезнең үз урыннарыбыз бар. Менә бу һәрберсенең урыны.

Күнегүләр минем станок гына тегендә. Менә тегендә хәтта бик каты эшләгәнмен, хәтта станок икегә дә аерылды. Менә шулай эшләвем. Ә, менә монда безнең центральный станок дибез инде. 4-5 еллар эшлә, э, эшләп, менә шунда басалар. Менә бу станокларда әй, әй инде э, кырыйларында безнең яш, э, яшьләр, килгән яшьләр урнаша. Шунда аларның эш урыннары. Мин үзем монда 11 ел эшлим инде. Безнең артистларның фотолары. Танцевальный группада 14 пар эшли. Барысы да яшьләр. Артистлар монда училище бетереп, 16 яшендә, 18 яшендә киләләр һәм инде 25 ел эшләп пенсиягә чыгабыз без. Иң матур чаклар, иң э, э, э, көчле чаклар безнең менә шунда ансамбльдә үтә. Ансамбльнең серләрен шешик әле, ишекләрен ачып карыйк әле. Менә бу безнең э, кызлар раздевалкасы. Менә без монда киенәбез, без монда ял итәбез, без монда чәй эчәбез, без монда серләшәбез. Э, шулай ук менә безнең бу э, ял итү бүлмәсе дияр идем. Монда инде безнең гастрольләрдән алган төрле сувенирлар, медальләр, бүләкләр Менә. Бу бина бик борынгы. Бина ул 19 гасырда төзелгән. Арианов, Тилпугов ие, капитан артиллерия һәм сәүдәгәрнең өйләре кайчандар булган һәм 1937 елны ул филармониягә бирелгән. Безнең ансамбль 1937 елда менә шуннан үз хезмәтен куябыз. тарихын шуннан башлады 37 елда менә әйдәгез безнең инде монда мәшһүр артистларыбыз татарстанның халык артистлары фердинанд гимадиев безнең репетиторыбыз хәзер инде ул ялда розалия мустафина равиль габдрахманов биюче фидания апа габдрахманова ул инде хәзер безнең ансамбльдә отдел кадров булып эшли Халисә апа Шарапова, беренче репетитор, балетмейстер. Ул Казан ансамбленең бик күп еллар директоры да булып эшләде. Бу безнең Рәйсә Хәсанова, бу безнең үзебезнең репетиторыбыз, бик якын кешебез, хәзер дә эшли. Валерий Кузнецов, постановочный, зав постановочной части, тоже хәзер бездә эшли. Римма апа Бүләкова, ул безнең әйтеп Тәм хоровой хор, э, хор артистларының әнисе дип әйтерем, икенче әнисе, чөнки ул безнең костюмер хор, хордагы хәзер инде хәзер дә инде ял, ул хәзер ялда. Менә Минигүл Закиева, безнең җырчыбыз, Нәфисә Василова, Лена Бичарина, менә Шамиль Ахмаджанов, алар барысы да менә монда эшләделәр. Безнең э, хәзерге вакытта безнең э, нәрсә дип әйтер Безнең фундамент, безнең опора, безнең таянычыбыз. Кызганычка каршы Венера Хасановна Гараева теге елны бездән килеп бар, китеп барды. Бу безнең хормейстеребез иде. Рәшит Мустафин оркестрның җитәкчесе Рәшит абый һәм инде безнең яраткан Рәйлә Мөхмәтхановна Гарипова. Укытучыларыбыз, алар безнең илхамчыларыбыз, алар безнең көчебез дип әйттерим. Менә монда безнең хор җырлый, монда партия, партияләр өйрәнәләр. Хәзер инде мин сезне чакырам оркестр бүлмәсенә. Менә хәзерге вакытта безнең артистлар ялда. Шуның өчен менә безнең оркестр монда утыра. Бик кызганычка каршы бик зур Түгел, әмма ләкин без монда сыябыз. Безнең сәнгать җитәкчебезнең кабинеты Айрат Хәмитов. Монда инде минем уйлавымча яңа иҗади планнар монда чыга. Менә бу кабинеттан. Менә бу Мансур Гатиатуллин. Ул безнең безнең репетитор. Файзи Адгамович Гаскаров инде 45 ел елны эшләгән безнең ансамбльдә. Балетмейстер, Бик күп постановкалар эшләп, безнең татар биюне баеткан шундый зур атаклы иҗат кешесе. Гай Хаҗиевич Тагиров ул безнең 50 елларда балетмейстер булып эшләде, бик күп постановкалар эшләде. Э, ул безнең татар биюнең методикасын язган бик зур э, Бик зур кеше дип әйтер идем. Этнограф, экспедицияләргә чыгып, татар биюенең методикасын язган, шундый зур китаплар чыгарган татар бию турында менә шул зур зур зур иҗат кешесе һәм инде 2022 елга елда ул аңа 115 ел булыр иде. Наҗия апа Гатиатуллина безнең биючебез, биюче апабыз. Ул кызганычка каршы теге елны китеп барды бездән. Фәйтүнә Абдуллина. Айрат Ринатович хәзерге вакытта безнең художество җитәкчесе, ә Лима Кустабаева бик күп еллар 80-нче елларда, 90-нчы елларда да да художество җитәкчесе булды. Җырчыларыбыз эшләгән, Әлфия Авзалова, Зәйтүнә Әхтәмова, Ильяс Якупов. Ә бу урын инде безнең биючеләр, биючеләр өчен, вообще артистлар өчен шундый яраткан урын. Без монда ял итәбез, хыялланабыз, репетиция вакытында сөйләшәбез. Менә бу бәләкәй генә кечкенә пятачокта яшьләргә төрле-төрле комбинация өйрәтәбез. Менә шундый менә проходной җир, бик матур. Мин, мин бик яратабыз монда утырырга. Менә, әйдәгез. Фәрит абый Газизовның иң яраткан бию баянчыларын берсе. Безнең ансамбльдә ул э, танцевальный э, бию группасында уйный. Менә бу яраткан минем э, укытучым Жанна Суханова Жанна Павловна ул бик күп еллар буе безнең ансамбльнең классиканы алып барды. Хәзерге вакытта инде ул ялда. Менә Илгизәр Исламов, Фарид Мирзануров, безнең ветераннарыбыз, безнең костюмнарыбыз, безнең матурлыгыбыз, безнең байлыгыбыз дип әйтер идем. Менә алар. Төрле-төрле программада э, э, күрәсез. Костюмнарыбыз бик күп. Кызганычка каршы безгә җитми бина, безгә җитми менә шундый менә бу костюмнарны тәртиптә саклар өчен э, шундый бер матур гына, зур гына костюмерный. Менә шулайрак карагыз, менә шундый матурлык. Менә төрле костюмнар. Матур бит инде. Нәрсә әйтәсе килә, концерт вакытында биючеләр унышар, уникешәр костюм алыштыра. Менә безнең костюм, костюмерларга Ходай ярдәм бирсен, көч бирсен, сәламәтлек бирсен безнең Дания апага, Оля апага. Людмила Васильевнаға аны бит күтәрергә кирәк. Аны барысында э, чехолларга салырга кирәк, барысында җыярга кирәк. Һәрбер артистның 12 12 костюм. А концертта 12 бию. Ничә костюм була ул? Бик күп. Менә шулайрак. Биючеләрнең костюмнары. Бу безнең биючеләрнең костюмнары. Ә инде э, җырчыларның костюмерные менә монда. Менә аларның әзрәк костюмнары, әмма ләкин костюмнары да бик авыр, бик э, шундый э, затлы дип әйтер идем. Менә. Менә бу иң яраткан костюмым хардкорларның. Менә бусы. Төрле чаклар була, чыннан да концертта өлгермәгән чаклар була, тиз-тиз китеп я костюмны вообще даже дөрес итеп кимәгән вакытлар була. Я инде соңрак чыгасың биюгә, тирли пешә. Я инде концерт вакытында, бию вакытында сиңа ничектер эләктерәләр анда, булышалар, син анда ничектер инде елмая-елмая үзең ничектер эләктерәсең инде. Менә шулайрак төрле-төрле кызык вакытлар була. Я Баш киеме төшеп, төшеп китә. Рейля Мухаммедхан безгә бик шундый таләпчән костюмга карата, чөнки бу сезнең йөзегез ди. Шуның өчен бик без тырышабыз. Тырышабыз инде дөрес итеп киенергә һәм өлгерергә. Тегү цехы белән таныштырасы килә. Бу безнең монда творческий беспорядок дип әйтерем. Бәлки бу монда бик шундый кемешли дип әйтерим бал кортлары безнең резида апа луиза миләүшә апа миләүшә апа безнең заведующий зав тегү цехның зафы монда инде костюмнар туа костюмнар тегәләр менә матур матур матур матур менә шундый Поеткалар, Миләүшә апа безнең бу цехның мөдире, ул биюче кайча булган һәм пенсиягә чыккач инде менә шундый цех ачып җибәрделәр дә инде костюмнар монда тегәләр. Монда да эшләр өчен бик зур көч кирәк, чөнки бу утюг бик авыр, карагыз әле. Ничә кило микән? 8 кило бардыр. Хәзер күрсәткән бүлмәне десертка калдырдым сезгә. Бу иң яраткан бүлмә бүлмә бүлмә минем өчен. Бу безнең баш балетмейстерның бүлмәсе Рейля Гарипова Мухаммедхановна. Аны шундый Менә, карагыз әле. Шундый матур бүлмә, аны шундый зур тарих монда, анда шундый матур китаплар, шәп китаплар, бирок фотографияләр санын. Бу бүлмәдә тоже иҗат процессы бик кайный. Ноябрьдә э, Рәйлә Мөхәммәтхановнага юбилее булачак Алла бирсә. Бүләкләрегезне әзерләгез. Без дә Алла бирсә әзерлибез. Рилә Мөхәммәт ханым безнең менә аның бөтен куйган биюләре алтын фондка керә. Әниебез дияр идем мин аны. Ул һәрберсенә шундый матур итеп балам, балам дип әйтә. Аның э, йөрәге гел ачык. Яшьләргә бик бик тә ул шундый ярдәм күрсәтүче. Миләүшә апа безнең Татарстанның атказан артисты. Хәзерге вакытта инде ул безнең тегү цехның җитәкчесе. Бик яраттым мин аны, Миләүшә апаны. Күрсәң, карасаң мине. Ә бу безнең Татарстан халык артисты Ләйсән Хамитова. Ул безнең репетитор, шәп биюче, шундый безнең педагог. Менә шундый кеше. Безнең бу бинада балалар студиясе дә урнашкан. Аны беләсезме, 80-нче елларда Рәйлә Мухаммедхановна ачып җибәрде. Һәм анда аннары художество җитәкчеләре Ләйсән һәм Ләйсән белән Айрат Хәмитовлар да булды. Менә бу елны тагы ул ачылып җибәрде. Үзеннәренең тормыш иҗатын дип әйтер идем, менә аларның дипломнары. Алар Күбрәк, әмма урын юк куярга. Балаларыгыз булса һәм аларны биюгә өйрәтәсегез килсә, безнең ансамбльгә рәхим итегез. Әйткәнемчә, бу бик борынгы бина, 19 нчы гасырда төзелгән һәм инде аны бик күп Э, реставрация дә ясалган э, шундый мин мин яраткан бина ул чөнки моннан э, әйтүемчә бик күп елларыбыз үтә һәм инде менә моннан чыгарсың әйме иркенлек дисәң әйме иркенлек кирәк булса төрлелек кирәк булса син бауман урамына барасың Сиңа уйланыр өчен барасын уйла, уйларыңны бер э, нигә җыер өчен әйме э, хисләнер өчен камал театрына шул э, анда набережныйга бара аласың әмма әмма инде ә, инде э, шундый көч горурлык э, мощь кирәк булса кремль ягына барасың ә аша ашасың килсә инде колхоз базары якын монда столовыйлар кафеларга кереп Менә шулай без эш, эш беткәч иркенлеккә чыгабыз. Ә иң мөһиме, безнең ансамбль өчен яңа сезон 2021-2022 ел зур вакыйга белән бай, юбилеебыз булачак. Шуның өчен, кадерле тамашачы, без сезне үзебезнең юбилей концертыбызга, үзебезнең концертларыбызга